Rupanya urang mambiri kada ikhlas ni kada nyaman rupanya. Makanya makan di rumah urang alim tu apa nyaman. Karena sidin ikhlas bangat. Sunat batambah. Tapi jangan maambil nang di dapur. Kita urang kada mandukung. Ulah ktp ngalih tarakhir. Calon RT kada dipilihnya. Ulir ai maurus-urus urang di sidin kau. Apa kau kada milih aku kamarin? Sapalih ha. Nah Nabi kada ni kada kawa lagi handak banyak bailmu, handak masuk punduk pasantrin kada bakal ditarima urang lagi, liwat kadar luasanya dah tuha-tuha dah urang mikir manarima nang tuha, barusilah bahiraan ngalih maharagu, nang anum gin ngalih maharagu apalagi nang tuha. Lagian kalo diterima pun paling sebulan datangan cucu maambil li, kada kawa lagi kita ni handak manuntut ilmu.

wa asyja'annas, Nabi tu paling pamaaf, paling lapang dada, paling panyantun manusia, padahal Nabi paling berani. Sekalipun Nabi dihina, tetap Nabi tidak marah. Karena hilman itu ada yang menterjemahkan, Tidak gampang marah. Kalau bahasa tambilahan kada panyarikan. Jadi kalau ikut sifat Nabi kita mangalah jangan panyarikan, jangan gampang imusi kalau urusan paribadi. Nabi tu dihina kada sarik sidin. Khalifah sahabat Umar.

Karna sidin handak malakukan apa nang dilakukan Rasulillah katika jadi pamimpin. Ujar Sayyidah Fatimah, Nabi itu satiap pagi barangkat ka hujung jalan mambawa ruti ampat kaping karna di sana ada orang

Lalu kau kenal dak dengan nama Nah menyebut nama Nabi Dia tu begini, dia tu begini, dia tu begini Menghina Nabi rupanya Hampir kada jadi sahabat Umar menyuapi Karena sarik sidin Nabi dihinanya Lalu handak kada jadi Tapi inilah yang belum dilakukan Tapaksa ai sahabat Umar menyuapi Rupanya urang mambiri kada ikhlas ni kada nyaman rupanya. Makanya makan di rumah urang alim tu apa nyaman. Karena sidin ikhlas bangat. Sunat batambah. Tapi jangan maambil nang di dapur. Takrur jadi kiai, banyak nang mamundurkan diri. Sakali manyuapi kada nyaman. Jadi jar urang tuha tu. Kanapa kada sama rasanya awan nang biasa-biasa? Ujar sahabat Umar, Kayapa handak sama rasanya? Nang biasa-biasa tu Rasulillah nang manyuapi pian dengan panuh kasabaran. Ulun ni sarik. Cuman ini nang balum ulun lakukan, maka ulun suapi pian. Baru tarsantak urang tuha, tarnyata urang yang dihina itulah nang satiap hari manyuapi sidin waktu makan pagi.

Mun kita urang kada mandukung, ulah katipi ngalih taraih. Calon RT kada dipilihnya, ulir ai maurus-urus urang di sidin kau. Apa kau kada milih aku kamarin sapalih ha. Nah Nabi kada begitu, orang nang mencela Nabi terus inilah akhlak yang harus diwarisi. Nabi disakiti kada sarik, dilimpari Nabi dalam kitab Samsul Hidayah. Kalau Nabi tu handak badu'a, celaka orang yang menyakiti Nabi, gunung siap turun gunung, begisir masing-masing gunung, memisat orang nang menyakiti Nabi, handak jadi napa terserah Nabi, handak jadi tapai, handak jadi tempuyak, handak jadi sambal acan, terserah haja. Tapi Nabi kada mau, Nabi tetap badu'a, Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.

Lima ratus tahun umurnya, kada kurang tiga ratus lima puluh tahun baibadah kepada Allah, datang kepada Nabi Musa, minta munajat kepada Allah kira-kira ulun ni di surga mana Allah maandak, sakalinya Nabi Musa munajat kepada Allah jawabnya inya kada diandak di surga tapi di neraka, takajut sidin. Aku umur lima ratus tahun sudah, baibadah tiga ratus lima puluh tahun, tapi nasibku tarnyata masih di neraka. Lalu, datanglah kapada Nabi Musa, Ya Nabiallah Musa, cuba pian usul dengan Allah, duaakan ulun nah. Kalo bisa diubah pang takdir tuh, jangan naraka ulun. Tapi andai kata katatapan kada kawa diubah-ubah lagi, ada parmintaan ulun tarakhir ujar sidin. Apa parmintaannya? Kalo ulun masih jua masuk naraka sampaikan dengan Allah ganalakan awak ulun. Nyaman naraka tu panuh ulun surangan haja. Orang tabilahan kada kawa masuk lagi. Masih jua marasakan sakit naraka surangan jadian di sidin. Itu namanya paduli dengan nasib urang lain.

Anak kada pati taurus, rumah burubusan sebelah ada kemarin ulun tetamu urang tuha bebini manjunjung anak niur, maka ganal anak niur tuh, kasiannya ajak urang tuha nih ai, disuruh anaknya manjunjung niur nang ganal ngintu, kenapa karena susah kasian kita kasian malihat andai kata mama kita ngintu tuh kayapa kita rasanya, jadi kita nih punyalah sifat kasian awan urang lain. Kalo kita ni punya sifat kasih sayang dengan urang, ternyata pangkat lakas diangkat Allah. Ujar Imam Junaidi rahimahullah, Arbaun turfa'ul abdu ila a'lad darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, Ada empat macam nang lakas diangkat akan itu hamba kepada darajat nang tinggi di sisi Allah sakalipun ilmu kada banyak. Model kita ni kada kawa lagi handak banyak bailmu, handak masuk punduk pasantrin kada bakal ditarima urang lagi, liwat kadar luasanya dah, tuha-tuha dah, urang mikir manarima nang tuha, barusilah bahiraan ngalih maharagu, nang anum gin ngalih maharagu apalagi nang tuha, lagian kalo ditarima pun paling sabulan datangan cucu maambili, kada kawa lagi kita ni handak manuntut ilmu, handak kaya santri tu kada kawa. kada kawa lagi kita ni baamal karena kita sudah tuha ilmu kada banyak amal pas-pasan di intang nang wajib pang kita kada sanggup kaya tuan syekh abdul qadir al jailani baamal setiap malam wudu isya sampai ke subuh kada batal setiap malam mengkhatamkan al quran selama empat puluh tahun kada sanggup kita kita kada sanggup kaya imam malik kada sanggup imam malik tu kalo baamal semalaman suntuk kala guring setumat haja Itu gin rindu betemu rasulillah bener ai, makanya hidin guring setumat apabila taguringan langsung mimpi rasulillah, kada sanggup kita handak bemimpi rasulillah handak ai kita tapi beamalnya kada sanggup, mun semalaman suntuk beibadah kada sanggup kita makanya hidin bekeramat, bekeramat sidin tuan syekh tu setiap malam mengkhatamkan alquran keramahnya antara lain sidin mengadakan acara kaini nih sekalinya mendung hari. Diitih hidin mendung tu tegisir, aku hari tu kaitu ai jua. Tulak ka satu tempat, mendung hari hijau langit, ku pandang tegisir, nang tipis nang tabal tajun, patah payung gagal jadi wali. Ada nang jadi wali handak ai kita selamat daripada hujan katika itu, tapi amal kada sama kada mau. Kala Imam Malik tu hibatnya baamal, sampai-sampai satiap mimpi malam siang jadi kanyataan, satiap mimpi malam siang jadi kanyataan. Jadi kita mun tamimpi malam siang jadi kanyataan itu karamah dari Allah. Cuman jangan diceritakan. Kalo diceritakan ke urang bisa ampih. Ulun halam tahadus bin nikmah waktu di PHI asal ulun tamimpi Isuk kanyataan, ulun tamimpi sapayung wan ayah manuju ka rumah ading sidin di Paritiga, parasaan ulun ari hujan girimis, sakali isuk tulak sakulah dasar banaran hari hujan girimis, duduk ai badiri aku di anu di hadapan PHE tu, dalam bayangan tu ayah kaluar, sakalinya kaluar naran. Maka baju kaus ba kupiah haji mangawai sidin asli mimpi ku mangawai. Ditakuni sidin pelajaran napa, pelajaran bahasa inggris waktu itu gurunya kadada. Nah haji sidin ikam kawan ni aku kita ke rumah ading sidin di dekat parit tiga tu maambil payung sidin sepayung badua asli mimpi tu asli. Karap kaitu. Kada sabar ulun bacarita imam kada mau lagi. Kada bulih kita mancaritaakan mimpi nang bagubagus tu kada bulih, apalagi nang kada bagus. Sambil supan, sambil pilih kapung anjing. Ha, tiap malam sambil kapung anjing. Nah, kada bagus tu, nang bagus tu kita mimpi di kapung ular tadung. Nah, kalau sambil kapung ular tu bagus bangat, ada angin bagus, ada urang handak amun bujangan. Amunnya gadis ada urang handak malamar. Kawanku, tamimpi di kapung ular, beuh suka bangat inya, sabubualakan aku ja malam tadi pang ai tamimpi kapung ular, sanang ja ku lihat ularnya ulu, eh jangan sanang ulu, takan ular sambu ku jangan dihadangi dapat bini bamamaian, bibini gin jua amun tamimpi di kapung ular sawa jangan dihadangi dapat laki panguliran belingkun tarus, nang bagus ular tadung tu lah, walaupun hirang tapi lincah nah kasana kasini. Makanya pian besyukur dapat laki hirang alhamdulillah ya Allah kau kirimkan hajar aswad ka rumah ulun kada kawa bekeramat kita karna amal kita kada sanggup imam syafi'i tu kalo bulan ramadan anam puluh kali khatam alquran kita kada sanggup setiap malam dibagi tiga sepertiga hagin mamaham ilmu sepertiga malam hagin baibadah sepertiga malam hagin lain.

Imam Ahmad bin Hambal datang kepada Imam Hatim Al-Assam pada Imam Ahmad bin Hambal ni urangnya bakaramat sidin tu setiap malam sembahyang sunat 300 rakaat kita ada di harapan tarawih 20 haja banyak nang mancilat di malam pertama datangan ni sampai 10 nang 21 hilangan ada orang datang malamnya kok tahu aja habis tahan sidin bakaramat dimasukakan penjara kada salah tapi sidin sebelumnya ada berdoa dullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlasin sidin minta tunjuki jalan nang benar kalau beramal nang benar niat beramal yang benar jadikan aku ya Allah urang nang ikhlas masuk penjara kada salah kada nuntut sidin beranai sidin dimasukakan penjara waktu itu lalu dipukul dipenjara karna baju jubah sidin guru sidin imam syafi'i garing. Mandangar Imam Ahmad bin Hambal dimasuki penjara garing sidin, lalu mangirim utusan sidin tamui Imam Ahmad bin Hambal di penjara, injamkan bajunya nang dipukul katika di penjara, bawa ka sia ja Imam Syafi'i dibawa ulih nang disuruh Imam Syafi'i, dirandamkan baju Imam Ahmad bin Hambal, banyunya dimandiakan sigar sidin. Baju bakaramat, enggi cajang cucuba, anak garing marandam baju, mandiakan tambah uyuh anak kaluar lalu, nang baibadah panguliran bangat, kada kawa kita kada kawa kaya sidin tapi ampat amalan nang maangkat dirajat kita, mana dia, al-hilmu tadi, punya sifat apa punya sifat hilim. Artinya, Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Imam Khatib Al-Asam, apa amalannya? Ternyata ada ampat yang ampat ini ada pada sifat hilim. Pertama, ujar sidin, apabila orang beulah salah wan kita maapakan haja. Nang kadua, kita kada bulih membalas salah. Amun kita membalas salah, sama pada salah.

Urang numbur pumpung, riksak pumpung sakali mambalas kulit durian takam muha. Nah, urang beulah salah dengan kita, pumpung lingsak sakali awak mambalas muha kawan rakai. Makanya kita ni kada bulih mambalas urang salah. Nang nyaman tu kita ni hidup ni nah, jangan beulah apa nang kada disukai urang. Tapi beulah lah apa nang disukai urang nyaman dah. Sering lah saya bilang, kita suami isteri tuh, amun suami jangan berbuat apa nang kada disukai bini, bini jangan berbuat apa nang kada disukai laki, aman lah tuh sudah. Apa nang kada disukai laki, bini kada bulih membanding-banding laki seurang dengan laki tetangga. Abahnya di sepuluh tahun dah bakaluarga. Kaka ini ha tarus jangankan handak manukar honda nmax manukar honda remake haja kada tatukar ha coba lihat laki inur subalah tu hanyar satahun bakaluarga manukar honda pcx urang awak nangapa ada cx ja tarik rawan tu kuantan tarabang di tandang sidin amun handak kaitu ja sidin ikam belaki lawan laki inur haja ha kan batangkar jadinya makanya jangan manbanding laki saurang wan laki urang laki gin kada bulih jua mambanding-banding bini awan bini urang. Apalagi memuji bini urang di hadapan bini surang tersinggung takutnya ibu-ibu tu. Mun lakinya sepuji-puji ke bini urang, ih panas jar di hadapan. Apalagi nang mudel nang jilbab-jilbab nang itu tu tu heh mancin ai. Makanya jangan memuji bini urang. Mun handak memuji bini awak haja bilang sama bini kita, dek-dek ngintu. Indahnya bulan tak seindah wajahmu Padahal adabnya minta ampun Halusnya sutra tak sehalus kulitmu Libarnya laut kada selibar muhamu nih Jadi kita nih amun nak mamuji bini surang nang dipuji jangan bini urang Berbuat apa nang disukainya aman Nang ketiga amalannya ujar sidin ada pada sifat helem

Umpama kita babilanja di warung nih, nang bulah warung nih kawan ada harapan kada bayar, tamak, tamak yang dicela. Makanya ulun kadang-kadang ngalih handak babilanja di tungkal tu. Di mana haja babilanja ngalih handak bayarnya. Nukar aku baju Almia kamarin hari raya di toko apa dekat Terinde tu, handak kubayari kada mau jua. Nukar tapih sebuting handak kubayari kada mau. Cakap tahu dalam hati ku selusin aku nukar. Cakap tahu kada bayar. Tahu bang. Kada boleh maharap tu kada boleh. Nukar ikan aku. Handak bayar kada boleh. Kadang-kadang lawas nukar ikan ke taliponnya. Ni kada talipon orang aku ni. Terlalu lawas itu tembilahan. Sebelas malam deh. Han, kan di taliponnya. Menawari ikan. Ha? Makanya kemana aja berbelanja Kada bayar, ambil ikan ngini, handak bayar kada mau bayar, malah ditambahinya. Pindah aku pulang manukar ikan lele, diparutiakannya handak kubayar kada mau jua. Nukar aku ikan napa tu nila, kada mau jua. Manukar ikan bulu hayam mangkin lagi. Nukar sayur aku, nukar waluh sericih. Ujul ini seratus ribu duitnya ada mau juga ngalihnya bulikakan walau harganya dua ribu duitnya seratus ribu aku tulak itu nang kaco ke belantak malam semalam misi di sana naik sampan kan nambang dah dua ribu ujul ini dua puluh ada mau juga bulikannya dede langsung ya kok jadi kada mau taruh orang di, di Banjar kemarin aku di daerah dairah kaluwa, manukar hagin ulih-ulih, baju tiga halai, minyak arum dua, dibairi kada mau jua, hiih jangan tahu minyak arum tu kawa burung samunyaan tu, kada tahu pada kada bayar, jadi kamana haja ulun salalu kada bayar, masuk warung ja kada bayar, kamana haja, ambil gambung kada bayar, ambil ngini kada bayar, nginum warung kopi teh talur kada bayar jua. Apalagi banyu putih, mangkin kada bayar. Eh, aku di Tungkal nang bayar masuk ke toko amas cuman. Aku mah hadang aja aku mun masuk ke toko amas kada bayar, aku pokoknya dua kali sehari masuk ke toko amas. Tapi bayar. Boleh ae kau bakal bayar. Kada boleh kita mengharap-harap kebaikan orang tuh kada boleh. Ini tulak ceramah ni kan kada boleh marah harap amplop tu kada boleh juga. Iya, kada boleh. Mikirkan amplop tu kada boleh. Karena amplopnya kan sudah dipikirkan panitia ada. Untuk apa kita empat memikirkan? Mana ceramah meninggalkan amplop kacau ceramah. Nanti nang datang kada pati berakah, makanya jangan mengambil kaplingan orang. Awak kaplingan ceramah ceramah aja, amplop kan sudah dipikirkan orang. Aku bagaya nak ai. Tapi jangan mengharap, jangan mengharap. Tapi kita lah yang menaburkan kebaikan kepada semua orang. Nyaman hidup, naik pangkat di sisi Allah. Nang turun tarus tu karena mengharap kebaikan orang. Awak kada bisa berbuat baik wan orang. Makanya nang bagus tu taburkan kebaikan kepada semua orang, jangan memilih-milih. Kita ni kadang bisa milih-milih, awan keluarga haja milih.

dengan seliranya haram jasadnya disentuh api neraka siapa nang paling cucuk selira dikasi jamuan urang miskin urang susah tu dijulungi nang apa haja nyaman tarus surungi ikan karing tamban nang basanga cacapan sambal acan pucuk ubi bajarang mauntuk sidin makan nyaman sidin makan handaki senangin bapanggang batambah sidin handaki hundang galah habis nasinya nah kan nyaman beri makannya urang nang susah. Urang susah ni dibuat senang kadengar nih, bemalam di rumah kita julungi tikar pandan mengaruh din guring. Pagi hanyar bangun, sakali bangun bebalang belakang, rupanya balang tikar berikit di belakang. Nyaman mun kita susah ni julungi tikar pandan guring kita, handaki tilam melandau, kada suah tetamu tilam pang. Amun sugih tengalih kita mambiri makan ni, manjamu ngalih sikit. Hahayaan, kadang kita siapkan hayam kampung, nya undang galah di rumah. Kita siapkan buah apal, nya buah anggur. Kala urang susah, siapkan buah apal, nya di rumah buah nipah. Nya selesai sudah. Mun urang sugih, buka kulkas, berahai buah-buahan. Urang susah, buka kulkas, berahai batu is. Kada kawa dikucuk batu is, kucuk taremu luncuk untung. Kator ha, jadi tetamu nang nyaman, sanang sidin. Makanya kalo urang bahari lah, urang bahari tu kalo ada babuhan datang kada bulih bulik kalo balum makan, itu lah pukoknya ukurannya. Kami bajalanan ka rumah sepupu dairah Karidban Sungai Tarap, pagi sudah sampai situ air raya, handak pulang baguyur kahandak sahari tu habisakan ba air raya disitu, sakalinya jam sambilan nang bulik kada bulih akan din, kada bulih bulik jar kaka sepupu kami tu. Makanan hula, jar kami, kami balum lapar dan balum jadwal makan, kami handak lakas, handak mailangi bubuhan nang subalah, kada bulih jar sidin, ikam datang bulik lapar kada bulih, pokoknya ikam makan kina kapuhunan di jalan jar sidin, awak mandangar kapuhunan takutan ai jua, katitian tinggi-tinggi, bungsu tasangkut tagantung di katitian, gugur kada kawa, naik kada kawa, baik makan ha, jarku ayuh ha kak ai, jarku. Hayangku tinggal bakaut haja lagi nasi, cakalnya balum bamasak. Cakalnya kada lawas kaka tu turun ha kahiga rumah mambawa pisau, cakalnya mamutiki kangkung nang malayap dihiga sumur ngitu. Uma, saguringan aku mahadang kaka numis kangkung, cakal nang dihadangi hundang galah balik antol haja pang. Ini nang dihadangi kangkung asal makan.

Paisuki datang ka tungkal bulum datang ulun dipanggil ayah. Ujar ayah napa kasukan baisuki tuh. Julun suka makan sati. Sakalinya paisuki datang asli sati itu ada. Rupanya bagus kita mahidang itu sesuai dengan seliranya. Makanya kita nih jangan pilih pilih. Kalau nang susah kaluarga kita, nang sugih pun kaluarga kita. Nang susah kawan kita, nang sugih kawan kita. Nang susah tetangga kita, nang sugih tetangga kita. Sugih susah sama haja. Jadi urang sugih itu sebenarnya kada nyaman bu ai. Kada nyaman jadi urang sugih. Nang nyaman tu awak sugih. Nah tu nyaman tu. Mun urang sugih apa pelalu nonton handar. Makanya kita ni berbuatlah taburkan kebaikan kepada semua orang kita ni kadang memang surpi dah membuktikan ulun pas handak manikahakan anak nang penggenalnya umanya mancariakan sangki tas nang ibu-ibu nang disandang di bahu tu napa ngarannya sangki kah tas kah ya pokok tas. Nang tas pengantin tu nang begirap-girap ha tulakan ulun kan bini ulun ni kada pati bisa menyetil karna kada sawat bemasyarakat inya munduk di jawa timur ulun di pekalungan jadi kami sama pada kada sawat bemasyarakat ulun tahun sembilan lima bulik inya sembilan lima bulik jua ulun disuruh ayah maajar di albaqiatusolihat tahun sembilan lima.

Sakalinya dinikahkan maka kami manikah. Jadi orang itu kada biasa manyetel. Bini ulun kada biasa nyetel. Kutukarkan kalung hari itu. Handaknya buah tilam. Kuambil pulang kujual pulang. Kada dipakai jua. Caka gunakan napa duitnya. Pakai baju maajar ya kaitu pang. Makanya pian tulak ha ka Alberta lihat, bila ada bibini maajar pakaiannya inda kada kaya urang, pakaiannya inda bebelang-belang kadang tapih ulahnya baju ha tu tu Ayu Tinting tu ha jadi tulakan ka pasarnya beempat beranak manukahkan tas pengantin hagin anak tadi, anak ulun nang panangah waini sudah wisuda sekarang kursus bahasa Arab di di Jawa Timur. Nang awan nang bungsu jadi anakku gadis dua masih kursus bahasa Arab di Jawa Timur, nang seikung umur dua tiga, nang seikung umur dua satu. Ini kada parmusi kada bebilang nar ai. jadi di sana jadi nang panangah tu bisa manyupir mubil, tulakan inya ke pasar manyupir mubil baampat baranak. Mubil kada kawa dibawa ke pasar tu. Parkir agak jauh, bejalan bapat beranak bejurut kaya itik lapas dari kurungan. Sakalinya mencarilah tangke tadi, banyak ai di hadapan tu batuyuk mamilih betiga beranak baampat beranak inya. Dapat ai sangki nang haga dua ratus lima puluh, kada jua bungas. Asa kada cocok pulang kasian mamanya, anak kada suah basangki mahal, handak karumah mintuhaan kaina. Akhirnya batakun, Ubu ja ada dak nang bagus dari ini lagi? Dilihatnya kaya urang kampung kada bakal manukar nang mahal dah ada bu itu cuman jar dapatan harga dua ratus lima puluh jar istri saya kaya apa nak jar anak saya basing lama asal ada ja manurut haja pang inya jua kada suah basangking mahal pang jua mamiri maras sakalinya handak mambayari kadalam liwat di nang lamari lamari kaca. Sakannya banyak sangki nang bagirap-girap di situ. Ujar istri saya, Ni ada lah bu. Apa jawabnya? Yang itu mahal bu, ujar. Belum tahu dia. Istri siapa tuh? Kada tahunya kalau itu istri Ustaz Afgan. Jadi kita ni kadang bisa mamilih-milih. Mun nang putungan urang susah kada pati dilayani. Nang giliran dia sugih bahimat malayani. Pada kada mesti nang sugih tu nang bebelanja, jangan nang susah tu. Makanya taburkanlah kebaikan kapada semua urang, nanti pangkat lakas naik di sisi Allah. Nang kadua, dibekali ke dalam dada Nabi wa ilman, ilmu. Maka Nabi bersabda, Ana madinatul ilmi wa Aliyun babuha. Aku jar Nabi, gudangnya ilmu, sahabat Ali pintunya. Al ilmu khairu miras. Ilmu tu jar nang sahabat Ali sepaling baik warisan.

Sampai habis tiupkan ke telinganya. Tapi ada lagi kiai kemarin bilang setiap hari dibacakan inna anzalna waktu anak nang imbah lahir tu mahadang di tiga bulan tu tiupakan ke telinganya itu katanya insya Allah anak tu bila ganal kada bakal terpengaruh dengan pergaulan bibas orang kala sudah terpengaruh dengan pergaulan bibas rusak. Jangankan kita, kucing saja kalau sudah terpengaruh dengan pergaulan bibas kulitnya rusak. Kami ada pang bisi kucing laki di rumah dari halui di ingon. Anak ulun tu katujuh be ingon kucing sudah ganal sama asi inya di rumah tu. Di rumah tu pang nya main-main. Bila inya handak naik ka mija, op ja anak ko babuliknya. Ngeaw ja, minta maaf ja nya. An baiknya kucing kamih. Bila inya bakamih, baluko inya. Bila inya bihira, kaluar tahinya. Orang nya di dalam ai. Tapi teratur inya. Sakalinya handak babini, kaluar malam, kada sing bulikan. Sakali bulik, oh marusak Nang biasa bakamih balukup batimbak, tatamu dinding lalungkang timbaknya, tatamu dinding lawang timbaknya, helmku tatilantang timbaknya jua akibat pargaulan bibas dengan kucing tatangga. Kucing haja rusak apalagi anak, maka sunat dibacakan Inna anzalnahu fi lailatil qadar sampai habis tiupkan ka talinganya, diajarkan ilmu kapada anak, dari ayunan tu diajarkan ilmu.

Suara kada kaya urang. Maka nyanyinya tu selawatan, tasbih, jangan lagu dangdut. Ini mayun anak ya Allah, mana laju mayun anak lagu dangdut dibantaikannya. Dimana, kemana, dimana ja. Sakali sudah ganal anak jam satu kada bulik, kamanakah inur ni ja. Awak manghandaki dari halui lagu bingung sampai ke ganal apa sudah bingung awak dibuatnya. Nang abah jua mayun anak bara-bara, biri-biri, jaku tambah lagi kambing-kambing, sapi-sapi, lagu main gula dibantaikannya. Napa anak main gula tarus kada tahu magrib kada sambahyang lagi. Kajadian dikahandaki makanya bakaikan lagu salawatan, lagu tasbih, lagu zikir sampai maninggal dunia masih diajari ilmu, ditalkini urang maninggal dunia.

Dan jangan ditambah lagi, ngintu haja. Begitu lahir, adzani. Begitu sakit, sakarat maut, talkini lagi, La ilaha illallah. Maka kada bulih kita berhenti dalam menuntut ilmu karena kata Imam Syafi'i, Laisa ba'dal faraid afdal minal min talabil ilmi.

Anak beilmu nyaman, mun anak kada beilmu maras, maras. Makanya kayapa haja anak kita harus beilmu. Kasarnya mun urang ni beilmu, maakali urang gin bulih. Ada pang kisahnya, kejadian jar orang ni handak bekorban sapi seikong, urang belapan karena anaknya pang banyak. Urang bahari ikan bababanyakan anak pang. Ikan balanak masak wadi pang. Banyak anak banyak rajaki pang. Mun wahini ikan balanak jumpul masak kuning. Anak takumpul paning abahnya. Mungka mamacalan anak. Mun bahari urang bababanyakan anak, kami ading baading anam belas urang. Balapan nang hidup lapan maninggal. Wahini maninggal pulang manyusul tinggal barapa kami lagilah. Baampat balima aju lagi. Batiga dah nang nyusul pulang. Padahal kami anam belas tinggal balima, berarti sebelas urang dah dangsanak kami maninggal. Urang bahari banyak baanak, tapi kami anam belas tu balum banyak lagi. Kada aku tatamu guru, aku tanyambat dimana kalu kada sidin disini. Hee, jaku barapa urang gu anak guru, lapan belas jar. Ajaku nang tuha ni kaya bisi pabrik saurang, lapan belas bisi anak. Orangnya kurus haja, rupanya orang kurus ni cukup mambahayakan jua. Lapan belas anak, urang bahari kan bababanyakan anak pang, jadi anak bakurban tadi sapi seikung urang balapan. Ujar guru kada bulih, cuman ada waktu itu guru tuha, datang ka rumah guru tuha, kalu ku ada dalil iingatan bahari, guru tuha tu kada kawa mana lagi pang di rumah pang nya. Tuha pang dah kada dipakai urang lagi. Aku ni gin kira mun tuha kada dinunung urang kada lagi. Kita ni sudah tuha kada dipakai nangapa haja sapida gin tuha kada dipakai lagi. Jangankan sapida, bini haja dah tuha kada dipakai lagi. Lah barang tuha haja dini di rumah pang didatangi. Ada lah guru jar Dalil mambulihakan urang bakurban balapan sapi seikung. Ada ai jar sidin, ada dalilnya nang mambulihakan. Mun bulih guru ai jar aku handak ai bakurban. Hiih jar sidin, cuman aku handak batakun. Anakmu nang paling halui tu ganal kah halus kah? Masih halus guru ai. Nah parlu ikam katahui ja guru, sapi tu kan ganal tinggi, anakmu kan halus randah, otomatis anakmu kan kada kawa bakayakat ka sapi nang tinggi itu. Kayapa inya naik ai ja guru jangan tatinggal anakku. Aku ada usul ja guru supaya anakmu jangan tatinggal, ikam manukar kambing saikung hagin kajajakan anakmu naik ka atas. Nah manurutnya.

Tapi kalo kada beilmu maakali urang bujur maakali urang ada pang kisahnya urang ni bakayu sampan sekalinya sambil ditepi laut ada unjun hanyut paringnya tu dibawa dibawa ikan kepung sidin tangkap paring unjun tu setelah diangkat dalam kisah ikan tapa sekali diangkat ke jungkung kada kurang lima kilo seikung tu. Bingong sidin handak dibuang sayangannya, kada dibuang unjun urang, handak mulikakan ka mana nah ampun unjun kada tahu, datang ai ka rumah guru nang ilmunya kada cukup batakun, kayapa guru jar setatus ikan nih, halal lah dimakan, ujar guru kada bulih, tapi aku dapat guru ai, dapat unjun di laut, jar dia lagi urangnya, sakalipun dapat di laut jar sidin, nang ngaran unjun urang tatap unjun urang ai, haram dimakan jar sidin, sarik sidin. Sakalinya ja nang manjulungi tadi nang batakun tadi ancaman go eh itu caranya ada dlil nang mambulihakan tu ancaman ja ikan ni aku tatak dua nang subalah kapala wan hintalu nya maraha gin pian masak asam pedas ka kalu ku handak bakicap kawan oh ja idin mun di bagi dua tu kaina ulo aku mimang suah ja mambaca kitab nya sudah nang bab bagi mambagi cuman ja balum tuntung lagi hadangi ikam satumat ja aku masuk ka kamar ulo cakannang baca kitab soalnya kada lawas kaluar ha. Amun dibagi dua ja halal lah adanya ai ini ini nang kada beilmu ni. Nang kada beilmu handak gaya beilmu jua lalu menetapkan hukum tak salah sah salah makanya panting beilmu. Nang katiga dibekali ke dalam nada Nabi wa islaman dan keislaman makanya kita

Sakali nang datang urang biasa haja, kanapa jar sahabat Ammar bin As urang ni maka digalari nabi ahli surga, isuk kaitu pulang cukup tiga hari iringi sidin, takuni sidin napa amalan pian, maka nabi bilang pian ni panghuni surga, ujar sidin aku kadada amalan nang lain kacawali aku jar sidin selamat hatiku manghandaki urang susah.

Kalo tetinggal hahadap menyebabkan kesurupan, ngapa orang nang kawin lari nang kada bahadap tu kada kesurupan dah. Berarti kan bukan hahadap, keyakinan kita. Kita ni meyakini nang kada ada dalilnya. Makanya Allah balas sesuai keyakinan kita. Kadang-kadang orang bahari pengantin kada boleh becermin jar. Bila becermin kada berseri. Kaya mana berseri? Dasar hirang lawas kita. Lalu beceramin gen. Lalu beceramin. Ha, ni itu am je beceramin pang. Lalu kaya beseri. Bibinian ja kada bulih. Cicing gayut di tangga kada bulih. Kaina beranak ngalih. Mana ada nang nyaman beranak. Caranya nyaman ibu-ibu di luar tu tiga kali sehari kawa hakun beranak. Cuman kan ngalih beranak. Tapi karena cicing gayut di tangga lalu ngalih melahirkan maka dianggaplah.

Ujar bilang dengan malaikat, Panggil hambaku tu panggil. Sudah dipanggil, kenapa kau mengulih tarus ke belakang? Karena aku yakin, kata Sidin, rahmat Engkau lebih luas daripada dusaku. Amun kaitu, kata Allah, sudah, masuk kau ka surga dengan rahmat-Ku. Maka kita kada bulih putus asa maharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan urang bekabun, urang bekabun kada pernah putus asa maharap berkah usahanya, tanamnya kelapa habis matian dimakan babi, tahun tu ditanamnya pulang habis mati karan karna kemarau, tahun tu ditanamnya pulang habis matian karna banjir nah hari arba tadi tu kada putus asa, tahun tu ditanamnya pulang akhirnya yang menanam matian kada ampih maka sampai ke mati jangan pernah.